Ass-agi wwiɣ-awen-d tamacahut. Atmaten-iw, tiysetmatin-iw uqbel ad d-iniɣ tamacahut-agi inu, ur ɣ-tettut ara s lijam, ur giḍ d-nabuni ara, ad d-abunin, umreḥba yis-wen a ḍacc-iniw. Ihi nruḥ ad d-nebdu tamacahut-nneɣ, ddut-d yid-i s rraḥa-nwen. Macahu, ṭṭlem cahu, ad tiḍbar Rebbi amzun d asaru. Tagi d tamacahut n Malḥa Icarfan. Ihi tella yiwet n temɣart nettat akk i yenḥafen i ixuṣṣen di taddart-is. Nettat akk i ixuṣṣen txuṣṣ mliḥ ur tesɛi ara ula d axxam anda ara tezdeɣ. Daxel n lǧameɛ i teggan. Ihi i taddart-nni Yines, s kra n win umi yugar ccɣel, ad d-yessiwel i Malḥa-agi icerfen. S kra n win yebɣan ad s-tekkes s lmal-is, ad d-yessiwel i Malḥa. Ihi, jḥut jḥut, jḥut jḥut, yella yiwen d amerkanti daɣen di taddart-nni, d netta yakk daɣen i yesɛan di taddart-nni mliḥ. Ass-nni, deg usnalpu yernan ar ɣur-s warrac d akniwen Yesɛa akniwen umerkanti agi, iɛedda ixdem lwadat ameqqrant, iɛreḍ-d akk taddart-is, iceggiɛ iqeddacen-is, yenna-yas, yenna-yasen awit-d akk taddart axxam axxam, ad d-ruḥen ad dagi ara ččen imensi. Ihi kumaṣan iqeddacen-agi s ad d-ɛerḍen, ɛerḍen-d akk, ḍher-asen, malḥa-agi Cerfan ur tesɛi ara axxam, tezdeɣ d lǧameɛ. Yuɣal-d, uɣalen-d iqeddacen-agi ẓerrun deg axxam axxam, tinehel ur sinin ara, ur tesɛi ula d axxam-nni ara ruḥen. Yuɣalen-d s axxam, ineṭeq-d yiwen uqeddac-nni ines, yenna-yas tura ahan dagi neɛreḍ-d akk taddart, mi neǧǧa yiwet n temɣart. Ini-asent qed win-nniḍen ar wayeḍ, ini-as tura naweḍ, anaweḍ ar bab uxxam-agi, ar bab uxxam-agi ɣer d-iceggan akka ad neɛreḍ ad sen-ini, ma yeqbel ad sen-ini ad tt-id-nawi, ad tt-id-nawi. Ddan wwḍen ar din, s axxam-agi, ini-as Inṭeq-d umerkanti-agi, inna-yas, Amek akka tgam ihi, tɛerḍem-d akk acu wen-d-nniɣ, tɛerḍem akk taddart? Nnan-as, Neɛreḍ-d akk taddart, axxam axxam, ulac win neǧǧa. Ameɛna, ḍehr-aneɣ yiwet n tmeṭṭut tezdeɣ di lǧameɛ. Di lǧameɛ i tgegg teggan, tin ur snen ara. Inna-yas, Fiḥel ma tennam-as i tinna. Inna-yas, D acu ara texdem tinna ma d-truḥ? Acu axemmay-is? Ihi dayen, ɛeddan wussan, rnan-d wiyaḍ, lḥu telḥuḍ, tamɣart-agi tettkemmil kan akkenni, win iksan, win i s-ifkan tistan ad t-teks, win i s-d-ifkan ulli ad s-tekkes-it, umbeɛd amek i texdem temɣart-agi, win d-isɛan taɣaṭ isɛan sin iqejwacen ad s-taker yiwen, ad tekkes yiwen, ad s-tefk yiwen. Ma tella tixsi i d-isɛan sin, ixerfiyen, ad tekkes yiwen, ad s-tefk yiwen, akken kan i txeddem. Ad sen-teks, ad tixsi yerban neɣ taɣaṭ neɣ ad tejmeɛ yiwen. Ihi ass-n deg wussan n Rebbi, fkan-as yiwen uxxam, ad sen-teks, ulli, tɛedda taɣaṭ-nni, yiwet taɣaṭ seg-sent, ad d-irbu. Mi d-turew taɣaṭ-agi temmut. Tesɛa-d aqelwac temmut. Ihi tewwi aqelwac-nni tenna-yasen attan taɣaṭ tehlek temmut. Neṭṭzen-tt imawlan, imawlan i s-d-ifkan akka ulli-agi, neṭṭzen taɣaṭ-nni. Aqelwac di tewwit-ik yid-s, tefrit, ad tettarbit ay ttimɣur, ad ttimɣur lejmaǧ-nni, nettat taguni-s dima di lǧameɛ. Ihi, ass n wussan Ṛebbi, arrac-nni, d-isɛika wergaz-agi ameṛkanti hejken. Meqqrit, meqqrit ciṭṭaḥ, hezken, ttarjrijen. Mi d-iwweḍ yiḍ, ad ttuɣun warrac-agi. Ad ttuɣun, ad ttuɣun, ttewḥicen, ttarjrijen. Iɛedda amek ara sen-ixdem. Zik, ulac ṭṭbib. Amek ara sen-ixdem? Iruḥ icawer-d, ini-as amek ara xedmeɣ i warrac-agi, s teẓgi ad ttduqqusen, ad ttuɣun, ad ttɛerriwen amek ara sen-xedmeɣ. Ini suḥat ciwar d amɣar azemli win i d-nettcawaṛ netta yessen kullec akken kien ixdem. Iɛedda daɣen iceggeɛ iqeddacen-is. Ini suḥat ciwar d amɣar azemli intas ɣef acḥal n warrac-agi amek tga. Mi ruḥen, wwḍen, kecmen. Cawren-d amɣar agizmen innan-as, Ahan ihi ceggan-aɣ-d eh, yiwen di taddart-agi-nneɣ, d netta akk i yesɛan deg-sen di taddart, d netta akk i irebḥen. Atan hejken warraw-is di sin. Inna-yas, d acu i k-ihejken akka? Inna-yas, ak iqqar s teẓgi ur gganen ara, ad ttreǧraǧen i tettuɣum, yerna tura meqqrit faten isuɣan n yiḍ. Inna-yas, meqqrit mazal-iten akkenni, ad tettuɣun, ad ttreǧriǧen. Ini-as wagi yeshel maḍi maḍi ddwa-s. Ini-as d acu d ddwa-s. Ini-as ad d-awiḍ, ad sen-d-awiḍ aqejwac agujij. Aqejwac agujij iwakken ad sen-tenḍeḍ wa sen-teẓẓuḍ bqaɛ laxir ad ḥjun warrac-a. Ɛeddan iqeddacen n urgaz deg uɣajent, mi d-wwḍen, nnan-as akka. Ini-as amek akka wendin umɣar agazmni, yenna-as atan ncawer-it-id, ak yeqqar ad d-tawiḍ aqelwac agujij. Ini-as ansa ad d-sekkeɣ s uqelwac agujij, anda ẓriɣ anda d-afeɣ aqelwac agujij. Ẓriɣ aqelwac yella, mi ẓriɣ ara agujij ansa ad t-id-awiɣ. Iɛedda yenna-yas yiwen seg sin iqeddac-agi, ini-s berreḥ, berreḥ di taddart ad nberreḥ, ad nẓer amar yella wansi ad t-id-nawi. Ɛeddan, ajeḥḥun abrid abrid iqeddacen n wergaz-agi s upalu, ajeḥḥun ajeḥḥun ad ttuɣun, anwa i yesan aqelwac, aqelwac agujil, ad t-id-yawi yiwen merkanti-agi i ken-ixelleṣ akken i wen-yehwa. A win ifk ssekna, a win ifk. A ileḥḥun ad ttberriḥen, anwa i yesɛan aqelwac agujij? Atan, atan Ṛebbi yeɣnef. A s-yefk umeṛkanti-agi keqqar s kra s iɛawed kan ad ḥlun warraw-iw. Tɛedda temɣart-nni gganen di lǧameɛ, tesjed, tesjed uberraḥ-agi aqelwac agujij. Nettat, s imi tekes i medden, tesɛa, teẓra anwa i d agujij. Tɛedda teffeɣ-d ar ɣur-sen. Temɣart-agi, tenna-yas, ata ɣur-i. Umbeɛd, yenna-yas, acu ur ten-gin ara ad as-t-yawin i wergaz-agi. Ferḥen, ferḥen akk. Uɣalen d iqeddacen-agi s lferḥ ar ar bab-s, ar bab-agi ten-ittceggiɛen akka, ar wagi ten-isseqdacen. Inna-yas, ay, ay, ini s nufa-d, ini s nufa-d, ar yiwet temɣart, am ɛlac qqaren kan ak t-id yawin ama d axxam. Inna-yas, awi-d kan, ruḥ awit-tt-id. Ɛeddan ruḥen, nnan-as lḥu, tewwi-d aqejwac agi, truḥ-d. Mi d-tewweḍ, mi d-tewweḍ, tenna-yas, tenna-yas, acu akka, acu akka hezgen warraw-ik? Tenna-yas ur ẓriɣ ala, anda ẓriɣ? Tenna-yas acu txedmeḍ asmi d-zewjen? Tenna-yas xedmeɣ-asen ajwada. Tenna-yas ajwad-agi iwumi tt-tefkiḍ? Tenna yeccetka akk taddart. Tenna-yas temɣart-agi ma yella win teǧǧiḍ? Yenna-yas ulac wi ǧǧiɣ, axxam axxam, axxam axxam. Tenna-yas ahat yella win teǧǧiḍ isqeḍ. Dɣa immekta-d, immekta-d, nisi hink di lǧameɛ i lliɣ. Dɣa immekta-d imaren, yenna-yas semḥ-iyi a temɣart-nni, yenna-yas semḥ-iyi, tenna-yas ihi a mmi, ma akken ad taɛraḍen akk iqeddacen-agi-inek, tenna-yas nekkini gar-asen i lliɣ, seqqḍeɣ ḍmeɛ bɣiɣ ad t-ččeɣ, nwiɣ ad iyi-tinim imi ur tennim ara amar d ddnub-iw ayen swi sḥejken warraw-ik ddwa ddwa n warraw-ik atan deg ufus-iw tenna-yas xas akkenni xas akkenni ur sɛiɣ ara tenna-yas amaɛna d keččini d ameṛkanti wacu i k-izemren tenna-yas amaɛna xas nekk ur sɛiɣ ara ddwa-nni ḥwaǧen warraw-ik atan deg ufus-iw ur k-t-id-fkiɣ ara ur ḥellun ara dɣa yewwi-tt-id iman ifreḥ, yenna-yas semmeḥ-iyi, tewwi-yas-d aqelwac-agi, zhent, ileḍ-it i warrac-a, zhent, aḥla n warrac, yefreḥ, yewwi-d tamɣart-agi, yekkes-as lḥif yefki-yi s axxam, tewwi-d lmal-nni, d tagi d tamacahut-wen d-wwiɣ ass-agi, ihi di ddunit, ur ttaken ara medden lḥaǧa i wakken ad tt-id-yuɣal, neɣ ad t-fken cci s zzux i win isɛan, ttaken medden i win ixuṣṣen. D tagi tamacahut i wen-d-wwiɣ ass-a, ttmenniɣ ad ken-id-iɛǧeb, tanemmirt widak tidak i d-itban akk am i tura, ar tikkelt nniḍen ma yebɣa weḥnin, msawa ɛla xir.